Iwe orabaire ori aho nooshaba okara omutwe ezi nairagura, orataayaayirweho omuntu orikwiragura akaija ajwaire emyenda erikwiragura? Nari mubareeba boona nibeera? Ogwo omwana Omwana wa Ruhanga owaabaire naaruga omu mihanda y'ekiro obateereire aho obujurizi bwe, nari okushuuruurwa kwe oku yaashuuruurirwe baamaraika, A Akabuga n'abantu barikwera. Haine omuntu orahuriire abantu abo nibairagura? Haine omuntu orahuriire baamaraika nibakugira ngu za kukora sadaaka? Haine orahuriire omuntu ma, maraika naamugambira ati za kwita omuntu? Haine orahuriire omucwezi naakwata omuntu naamuzinga ebitsya naamwita nyekiro? Haine orahuri, kirabaireho. Tibo baatureeteire ente, mukaamutei mukaakita mukashanga amatungo ekibuga kiijwire. Tibo baabaire batuha enzaaro, okiba ori aho omuntu akaija akakugira ati naakuha oruzaaro waaza kuzaara. Abantu abo baaba batari barungi, nimwenda abarungi nimwenda abarungi kugira ngu tiboihihi, abarungi ni baahi? abarungi ni baahi? Abarungi n'ezi church ezi mukuzamu. Hariho church ey'okutungiramu mugisha otahairemu sente? Hariho Yesu orikubaasa kukuha eky'okutangaaza otamukoreire sacrifice yoona? Aba abaabi batushendekyereeza nyekiro bakatuta omu maka gaitu? Aba abatuhabura ebishaka by'okunywa tukabinywa tukakira? Abo abatambira abaana abo abareera abaana nimwenda ngu baamaraika babe bata? Nimwenda ngu baamaraika bashushe bata? Nimwenda ngu oburungi bwa Ruhanga bututaayaayire buta? Tubumanye tuta? Nyowe niinza kugira ekiniga? Nyowe niinza kutongana? Naaba nindeeba omuntu naayemerera omu muhanda gw'abacwezi kubagamba kubi, N'obu naabaire ntakajundwa ab'eishe-emwe nyowe nkantashabiriza nkantatega mikono. Nkanteshengyereza haza Ruhanga yankunda yantuma. Tinkuza kweshengyereza. ekibi ni tinkuza kweshengyereza omuntu n'obu orikuba ori munywani wangye n'obu nkuba nzairwe naiwe kasita oyemerera omu muhanda gw'abacwezi ninkukyeena noofa noogyenda tihaine orikuza kuteera engiri ya Ruhanga kumboihyaboihya kumpurikirisa ebintu bitashemeire. N'obu naakutsigara aha kigabiro n'abantu babiri, ninza kugyenda nabo kandi nituza kwombeka nituza kwombeka Yerusalemu omuri Nkore nari omuri Uganda nari omuri Africa. Yesu ku yaizire akatandika kugyenda wenka tareetsire guruupu. Guruupu niyo yaaba emwijaho, nyowe nkabagya nti ndi Yesu. naanye ka ngyende nyenka paka guruupu obu eranyijeho kandi guruupu naagitungire ahabw'okuba omu kigabiro omu harimu abaana barungi beezire kandi barikumanya ebi bash bari bariku barikugyezaho kushoboorekyerwa ebi ndikugamba. Ahabw'okuba ababi bari omu bwetabure nabo nibabuuza ebibuuzo bingi. Kwonka ku nkugamba ebigambo ikumi, omwana aihamu ekigambo kimwe, akigaita aha aha biteekateeko bye, oshanga ngu yaaba omuntu w'omugasho. Abo nibo ndikuza kugyenda nabo. Nibo barikuza kunyijaho tukagyenda hamwe. Kwonka tihaine muntu weena oraayemerera omu muhanda gw'abacwezi. Nyowe omushana ninza kubagamba, nyekiro ninza kubagamba, kandi ninza kugamba oburungi bwabo. Tihaine muntu weena owareetsire ekigambo kirungi naakigamba aha bacwezi, kureka nibareeta negatives. Nibareeta bibi, bakagoromoka, bakasiisikara, bakakyenwa, bakajumwa, bakacumura, bakakora ki?

Ab'eishe-emwe, reka tujumirire buri kujumirira kwona omuntu orikwemerera omu muhanda gw'abacwezi naabagamba kubi. Reka twakiire buri muntu weena orikwemerera omu muhanda gw'abacwezi naabagamba gye. Buri muntu weena, buri kanwa koona akaheetsirwe kugira ngu kagambe kubi abacwezi tukakyeene. Kandi buri kanwa koona akaheetsirwe, koona kaheetsirwe nikagamba gye abacwezi, reka tukaakiire tukashemeze. Mutate mikono ahansi ahabw'okuba nimuza kubonabonesa baijukuru baanyu. Imwe baana mwe abari amahanga.